Mwĩroreri wa ũmenyo mwega, ndoka twarie ũhoro wa kĩndũ andũ mataragia ũhoro wakĩo mũno, na nĩkĩo gĩtagwo mai. Na ngĩthiĩ na mbere nĩ ngũhoya ũingĩre hau Ũmenyo Mwega, ũ subscribe, na ũ like na ũ share. Ũhoro wa mai rĩ, ndĩrenda kwaria ũhoro wa mai ma ciana. Na ũhoro wa mai macio ndĩrenda kwaria atĩrĩrĩ, ũhoro wa waki wa mai, ndameta mai rĩ, nĩ kahinda kanene, andũ metaga kahinda kanene, kahinda kanini. Na rĩu rĩ, ũngĩthiĩ kwaria ũhoro wa mai rĩ, andũ maiguaga tarĩ ũru. No rĩrĩa ũkuga kinyesi rĩ, na gĩthweri rĩ. ndaigua atarĩ rĩũru Eh? rĩrĩa ũkuga stool na gĩthũngũ rĩ ũkaigua ta rĩtarĩ rĩũru no rĩrĩa ũrarĩta na ruga ya mami wanyu ĩmai ũkaigua tarĩ ũru mũno na macio nĩ mokwaria ũhoro wamo na ngũmeta ũrĩa metagwo ndigũgeta kĩoro kĩnene kana kahinda kanene na kanini hapana ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũtere wa mai ma ciana tũkombie mũtere wa mai ma ciana ma tene na rĩu tuone atĩrĩrĩ mũno mũno ndĩrenda kwaria ũhoro wa ciana iria kuma mwana wa mwaka ũmwe nginya mĩaka ta ĩtano ũguo harĩa mwana emenyaga. tondũ nĩ tuge environment ĩtheragio nĩ gĩko kĩu gũkorwo gĩkĩeherio na ũrĩa kĩehereirwo tondũ hau nĩho ciana nyingĩ itetwaragĩra kĩoro twĩhe ũmwe nginya hau ta reke tũrore kĩhĩĩ gĩa tene kĩhĩĩ gĩa tene kĩngĩatuire gũthiĩ kahinda O mwana nĩ oĩ harĩa angĩthiĩ kahinda hĩndĩ ĩyo kwathiagwo rũgito-inĩ rwa nyũmba wathiĩ rũgito-inĩ kwa nyũmba o mwana athiaga akamĩa rũgito-inĩ rwao na ndangĩamĩire rũgito-inĩ rwene na rĩu rĩ imagine atĩrĩrĩ eh, ihĩ hĩndĩ ĩyo rĩ itiekagĩra thurari gĩekagĩrwo gĩcati gĩa gaki korwo ũkĩhĩtania ĩ ũkorwo we kuma mwana wa mbere akorwo nĩ kĩarĩ nĩ kĩhĩĩ kĩu nĩkĩo gĩatumĩrwo cati, rĩngĩ gatagatĩ kau haciarwo mũirĩtu, hacoke haciarwo mũirĩtu, kĩhĩĩ gĩciarwo kĩrĩ kĩa kĩrĩ namba inya no nĩkĩo gĩa kerĩ harĩ igĩrĩ, gĩekagĩra cati ya kĩhĩĩ kĩrĩa gĩkũrũ, nĩwanyita hau? rĩu kĩhĩĩ kĩu gĩekĩrwo cati ya ũrĩa mũkũrũ rĩ, na yathimĩtwo kĩhĩĩ kĩu gĩkahumbĩra thũnũ rĩ. ĩna gũkũ thũnũ-inĩ gĩthũrai gĩkahumbĩrwo haha naho cati ĩyo ndĩrakoragwo ĩikũrũkĩtio ũndũ ĩkũhota kũhumbĩra nyama cia thuri ici cia thuri irĩ haha we nĩ wagĩciona, rĩu kwoguo rĩ kĩhĩĩ kĩrĩa gĩathimagwo cati nĩ kĩahumbagĩrwo njaga hanini ona kĩaga gwĩkĩra thurari, rĩu ũyũ wanengerwo cati ĩno rĩ arakorwo arĩ na mwĩrĩ mũnene gũkĩra ũyũ mũkũrũ, rĩu cati rĩ yathiaga...

A O mũciari nĩoĩ kĩroko okĩra aheaga ciana ciake ihinda rĩa kũmĩa, agagĩcoka agathiĩ rũgitoinĩ akorwo wĩna ciana o ũrĩa ũtanaheirwo na ciana noguo waigagĩrwo ndũtha cigana ũna hau o ũguo maigana, rĩu wĩra waku warĩ wa mũciari ũcio warĩ wa kweheria. kweheria gĩko kĩu. Rĩu mũtumia ũrĩa wakoragwo atarĩ mũtheru amenyekaga na rũgito-inĩ rwake ũrĩa rũhana, tondũ kũrĩ marekagĩrĩria akaroka akauma rĩngĩ agathiĩ mĩcene gwa atumia arĩa angĩ atatheretie rũgito-inĩ rwake. Rĩu nĩ kũrĩ mahuti metagwo mathangũ, mathangũ macio nĩmo mũtumia athiaga agatua, nĩ ũkĩonire mũtumia agĩthiĩ rũgiri-inĩ agatua mathangũ maingĩ, agathiĩ akeheria kĩoro kĩu, tondũ hangorwo... mĩciĩ nĩ ta ĩtano kĩoro gĩakoragwo kĩrĩ kĩmwe kĩrĩa gĩathiagwo nĩ andũ agima rĩu mũtumia o mũtumia ahehaga mai macio ma rũito-inĩ rwake agatwara kĩoro kĩu kĩathiagwo nĩ andũ agima gĩakoragwo gĩakĩtwo na mĩgogo rĩu arĩkia gũtheria ũguo agagĩthiĩ agagĩtwara kĩoro kĩu agaikia kĩoro na rĩu rũgito-inĩ rwake rũgathera rĩu kĩhĩ kũngĩahĩtanirie gĩkorwo mũciĩ wao eh, gĩ- gĩ- gĩ- nĩ gĩcerire gwao gwa ciana iria ingĩ kĩhĩkwo nĩ kahinda kĩrĩ kwene gĩgakinya rũgito-inĩ rwao na na nĩ twarie ũira wa ma ta rĩu ũguo ũngĩnyitwo nĩ kahinda ũtakuhĩrĩirie kĩoro nĩ ũhotaga kũnyitia kahinda kau tondũ wĩna nguo Nĩ- nĩ- hakiri nĩ ikwĩraga atĩ wĩna nguo no wakuhĩrĩria kĩoro rĩrĩa wathiĩ kũruta nguo kahinda kau gateng'eraga gakĩenda o kuma rĩu kĩhĩ gĩkĩ ta imajini gĩtirĩ na thurarĩ na na gũkũ gacati nĩ gakuhĩ koguo kĩngĩgateng'era gĩkinye rũgito-inĩ rwa nyina rĩ kahinda gaga- gakaumĩra gatagatĩ gĩkamĩenja o harĩa gĩakinyĩrĩra akorwo nĩ gwa ũcũwe akorwo nĩ kwa nyina mũkũrũ na kĩhĩ nĩkĩo tikĩo kĩhĩhaga mai koguo nĩ kũra kĩoraga gĩkehera rĩu cira warĩ ũyũ tondũ kĩhĩ kĩu Kĩarĩkia kũmĩa eh, nĩ kĩora na ihĩĩ nĩ nyingĩ kana ciana nĩ nyingĩ mũciĩ ũcio rĩu aciari mũciari mwene mũciĩ ũcio nĩ oĩ kĩrĩa ahete ciana hwainĩ kwoguo akora kĩoro mai marĩa mamĩtwo gwake nja nĩa- nĩanegenaga rĩngĩ akanegena mũno inegene rĩu rĩkongania andũ mũciĩ mũgima othe magoka makerorera mai macio makauga nũ ũyũ ũkire kũmĩra haha hakwa nja, rĩu mai macio magacirĩrwo ũkaigua ihĩĩ nĩ cietwo cikorio nũ ũmĩire haha nao atumia makambĩrĩria kwĩrana niĩ gwakwa gũtinarĩo irio cia mũthemba ũyũ, niĩ gwakwa tiguo kũrarĩirwo mbembe theri, niĩ gwakwa tiguo kũrarĩirwo mũkimo, niĩ gwakwa tiguo kũrarĩirwo ngima. Rĩu ũgakĩigua makĩũrania ciũria ciũria iyo no atumia arĩa akũrũ nĩ mekaga wega tondũ nĩ okaga tondũ nĩ metĩkĩtie atĩ mai ma ma ma mai mai nĩ ũtana na na na nĩ kĩrathimo. Rĩu kwoguo rĩ okaga na mathangũ akauga he hĩ hĩ tigai inegene akahĩha mai marĩa agatwara kĩoro. No hangĩokire mũndũ akuĩte mũhu ũguo na ngundi kĩhĩ kĩaiumbũraga ihenya tondũ nĩ gwetĩkĩtio mai macio... Wona maitĩrĩrio mũhu, kĩhĩ kĩu nĩ gĩgũtũgũta kũu thũnũ na nĩ gĩkũgĩa nĩ gĩkwambĩrĩria kũigua ruo. Kwoguo nĩ kĩeyumbũraga gĩkarĩra, gĩkarĩra biũ gĩkauga ndũgaitĩrĩrie mũhu, ndũgaitĩrĩrie mũhu nĩni, na gĩkoiga. Kwoguo rĩ, hĩndĩ ĩyo rĩ, nĩ kwarĩ na ũhoro ũcio wa gũtheria na ũhoro wa kweheria mai. Ta rekei tũrore ũmũthĩ. Ũmũthĩ ũyũ rĩ, ciana irekĩrwo nyamũ ĩtagwo ndaipa, na irekĩrwo nginya ciana irĩ nene igĩthiĩ handũ. No ũndũ ũrĩa ũramakia, ndaipa yarehirwo nĩgetha kũgĩe ũtheru. Nĩguo kũhana andũ aitũ rĩu? Ta njĩrai. Atumia arĩa mena ciana maroha ndaipa rĩ. Nĩ kĩĩ kĩratũma handũ ha ũikie ndaipa harĩa yagĩrĩire, wathiĩ gũkũ barabara mũndũ araruta mwana ndaipa agateng'era akamĩrekia handũ bara, atĩ nĩgetha ona ona agĩthiĩ na njĩra nĩ akũmĩrekia handũ oro ũguo akamĩkĩra karatathi. Wathiĩ mĩciĩ-inĩ kũngũ kũrĩ kĩndũ kĩrarũĩrwo nĩ ndaipa cia ciana. tondũ wangorwo nĩ ciana arĩkia kũmũruta mai akamĩnyuguta ĩkagwa gwa ũcio ũngĩ rĩu ciana iratũra inegenagĩrwo ũgagĩkora ciana igũrũkĩte tondũ mwana ũcio atũraga arumagwo nĩ ũndũ wa mai macio marateo nĩ nyina rĩu ũndũ ũmwe ngwenda kũria nĩ atĩrĩrĩ mai maya marĩ ndaipa-inĩ rĩ no mahote kũhandwo wega?

arĩ ngari-inĩ matikĩrĩ ngari-inĩ na mũthuriwe nake ndakĩrĩ ngari harĩa gĩtĩ gĩa thutha mwana rĩ athiĩ kahinda nĩ rĩu gũkĩrĩ na mboco nyingĩ rĩu mboco nĩ heane mĩena ĩno ĩrĩa ĩngĩ na ĩrĩa ĩngĩ marainũkĩte mwana arakĩheo gĩtoero kĩa mboco nĩ ũcũwe na kĩratukanĩte na marenge nĩũĩ mboco na marenge ũrĩa ciĩkaga kũhũthia kĩoro. Rĩu rĩ mwana rĩ arakĩharwo arĩ ngari-inĩ, arakĩrutwo ndaipa to ngari to ĩrathiĩ, rĩu nake mũthuri rĩ aragĩkora ngari rĩ kwĩna nyamũ ĩno ĩtagwo njamu, aragĩciria nĩ wega kũ overlap agĩthiĩ ahĩtũkĩte, mũtumia no araruta mwana ndaipa, na mũtumia arĩkia kũruta na ndanamĩoha wega rĩ aranyugutĩra ndirica, anyuguta ĩrathire ngari-inĩ kũhĩtũkĩra gĩcicio. ĩraingĩra ngari thĩinĩ ya ũrĩa ũngĩ ndakwĩra ĩrathimindire mũndũ ũrĩa ũrarĩ ngari ĩyo ĩngĩ ahana ta mũndũ wahũrwo plaster na thi- na- na- na mai mwe- na gũtũ kũrathingwo ĩyo nĩ mĩtugo ĩhana atĩa ko ũtangĩoha nyamũ ĩyo ũrĩ ngari-inĩ we ũrathũra kũnungĩrĩrwo ũrenda ũcio ũngĩ anungĩrĩrwo nĩkĩ githĩ mũndũ ũcio wahũrirwo na mai macio ndathire akĩnegenaga mwana waku rĩ nĩkĩ kĩrĩtũma wone ndarona maũndũ mega nĩ mĩtugo ĩyo ya mai macio Mai nĩ mahandũrwo wega, nyamũ icio irarehirwo cirehe ũtheru. Nĩkĩo wona wamĩhũthĩra wega rĩ, ndũkĩmĩohe nĩgetha ciana itige kũrumwo. In fact, akei ndĩmwĩre, wanga ũkore ũndũ ũgiĩte andũ, nĩ mai macio ma gũteo ovyo ovyo. Na ndauga ndigũkira, no nginya njarie tondũ athondeki a nyamũ icio nĩ ũtheru maracaragia. Tondũ tene tuona ciana nĩ ciathiaga ikĩmĩagĩra na njĩra rĩu gũtitũraga ciana ciĩmĩagĩra na njĩra na nĩkĩo ciarehirwo nyamũ icio kaĩ mũta oguo ciana itathiaga cionekete ũkona mwanake mwana ekĩrĩtwo gathurarĩ rũhara rũikũrũkĩte rũkanyũrũrũka nginya kũgũrũ rĩu gũtitũraga ũguo tondũ diaper icio nĩ ihotaga kũnyita gĩko kĩu kota ĩngĩkĩnyita oro ũguo ĩnyitaga wega. warĩkia kũmĩruta ũthiĩ ũmĩikie harĩa hagĩrĩire. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mũru mũno nĩ mũrutĩre ciana icio nginya kũhenania irĩ nini. Mwana ararutwo diaper agacoka agekĩrĩrwo karatathi akerwo thiĩ ũte harĩa nja rĩu na wĩhũge ndũkonwo. Rĩu ũkona kana nĩ karĩkia kũrutwo gakanengerwo mai mako gakuĩte mai mako. gathiĩ gũte barabara gagakinya barabara gakehũga gakehũga gakehũga kona mũndũ gakamba kũrũgama na ũrohĩtani gakarũgama na mai mako ũrohĩtani ũkorie nĩkĩ kĩu ũkuĩte gagũkũng'etera kaũndũ gacoke gate mai macio oro rĩmwe wona nĩ wahĩtũka ona gatire kothiĩ kũraihu gakanyuguta o rĩmwe cua gagacoka ko gacokete na nyũmba gakauga mami nĩ ndate. nĩkĩ kĩu ate nĩkĩ kĩu ate gĩthiĩ akĩrangagwo nĩ andũ kana tarĩ ithuĩ tũranyitithia ciana irumi nĩ ũndũ wa mai gũteaga mai mai nĩ ũtonga wacio waku na nĩ ũtonga wa ciana nĩ kĩndũ mũheire acoka aruta gĩko kĩu na gĩko kĩu wagĩrĩire nĩ na nĩkĩo kwenjagwo cioro na nĩkĩo ona gwakagwo cioro kira mahali nĩkĩ kĩratũma cioro mai mateo barabara tũmenye ũrĩa tũkũhanda mai macio ma ndaipa na nĩgetha ciana citũ itige kũnegenerwo ciana citũ igae kĩrathimo ũrĩgĩkoraga mwana nĩ aciarirwo nĩ ũndũ mai make mateirwo barabara no kũrĩra atũraga arĩraga nĩ kũnegenerwo nĩ andũ o mũndũ aranga akauga ah ici nacio kaĩ ma kaĩ maya nĩ matuĩkire thĩna mwana waku agatuĩka thĩna ti ndaipa thĩna nĩ mũtũrĩre waku ta mũciari wa mai. Tũmenye ũrĩa tũkũhanda mai macio, na nĩgetha ciana citũ igĩe na ikũre na kĩrathimo na kwaga kũnegenerwo, na nĩgetha tũrehe rũciaro rwega. Niĩ ũrĩa ingiuga atĩrĩrĩ, aciari aya ndamũthaitha, rekei tũrere ciana na njĩra yagĩrĩire, na tũtherie environment, tweherie diaper kila mahali. Diaper hũthĩre, tondũ diaper ĩrĩa ĩtarĩ hũthĩre, ĩrĩ nduka-inĩ. na ĩrĩa ĩtarĩ hũthĩre ĩrĩ gwaku nyũmba njige wega ĩno hũthĩre ũrenda tũmĩone barabara nĩkĩ kila mahali Ũra- ũrarekereria atĩ andũ othe matũre manegenagĩra ciana ciaku tondũ wona ndamĩranga nĩ mandiuma hau itaugĩte kiugo ũguo menyererai na nginya ona athuri Mwĩre atumia a cianyu mamenyerere ũhoro wa mũtere wa mai ma ciana. Nĩ mũrĩkorwo nĩ mwagĩire ciana, no nĩ rũciaro rũranegenerwo nĩ ũndũ wa mai macio marateo kira mahali. We gĩa na handũ harĩa ũrĩikagia, nĩgetha ũmenye harĩa ũrĩteaga. Ngai amũteithie mũkĩgarũrĩra. Ngai amũteithie. Tũthiĩ na mbere na gũthondeka environment na gũthondeka bũrũri. Nĩ wega.